Ok, dann begréissen ech Iech hei op dëser Pressekonferenz zur Rentrée politique vun déi Lénk. Dass d'steet en Hierscht virun eis, no dëser Summerpaus, wou mer d'Hallschent vun der Legislatur hannert eis elo gelooss hunn a wou et drëm geet, wéi eng Accenter setze mer bei der nächster Hallschent vun dëser Legislaturperiod. En plus ass et e Moment, wou dat Joer virun engem Wahlmarathon, wou all Joers aner Wahle kommen, an dat fänkt dann un mat de Gemengewahlen, a mär wëllen lech hei eben eis Prioritéiten exposéieren als politesch Bewegung, déi souwuel eng. eng politesch Aarbecht um Terrain mécht, op den Themen, wou d'Zivilgesellschaft a wou d'Leit eben aktiv sinn, wéi och an de Gemengen, wou eis Sektiounen aktiv sinn an eis Gemengeréit vertruede sinn, wéi och an der Chamber, wou eis zwee Deputéierten David Wagner a Marc Baum vertruede sinn. Dat Ganzt an engem Kontext, wou déi etabléiert Politik hir Glafwierdegkeet weiderhi verspillt bei de Leit, wëll d'Signaler ginn, national an EU-wäit, ëmmer méi staark an evident, datt d'Bierger sech net méi vertruede fille vun den traditionelle Parteien. An dës traditionell Parteie si selwer Schold do drun, wëll si hunn hir politesch Handlungsméiglechkeete selwer progressiv ofgebaut iwwert iwwert d'Joren. Et gëtt, et ass e Schlagwuert e bëssen, dee Liberalismus oder Neoliberalismus, mee et ass leider eng Realitéit, datt mer ëmmer méi Dereguléierung Erkannt hunn, an datt dat jo déi bekannte Krise mat sech bruet hunn huet, déi mer kennen, an datt mer an enger Stëmmung sinn, wou am Fong nach ëmmer jidderee mengt, dat wär déi eenzeg Méiglechkeet, dat heescht, there is no alternative vun der Margaret Thatcher, och wann et elo scho laang hier ass, schéngt einfach esou verankert ze sinn, datt se an deenen allermeeschte Parteien, een een wierklech net aner Méiglechkeete gesäit wéi de Marché gewäerden ze loossen, Fräihandelsaccorden ofze auszehandelen, déi ëmmer méi an déi Richtung ginn, hei zu Lëtzebuerg dem Wunnengsmarché einfach fräit Spill ze loosse virun allem de privaten Acteuren a sou weider an esou fort. Déi Sujeten, wou brennen zënter Joren, ob dat ebe Logement ass, ob dat och Verkéier ass, ob dat Ëmwelt a spezifesch och d'Klimaproblematik sinn, déi ginn, déi gi weiderhi verschleeft. D'Urgence vun deenen x-Krisen, gëtt ëmmer gëtt net adequat gesinn an gëtt net drop reagéiert wéi een et misst am Moment reagéieren an dat mécht dass en d'Leit am Fong keng kee Vertraue méi hunn dass se mer am Fong aus där Situatioun do erauskommen an am Fong no Schëllegen dann sichen an do dann och déi Stëmmung sech verstärkt, déi mer am Ament zu an Europa hunn, wou wou een einfach seet, hei d'Perspektive sinn net méi sinn net méi do, et sinn ëmmer manner Perspektiven do fir déi Jonk, awer och fir all d'Leit, déi net an där ëmmer méi klenger, an deem ëmmer méi klengen Deel vu gutt gestallte räiche Leit sinn. An domadder gëtt déi Stëmmung nëmmen ënnerstëtzt. An dat Eenzegt, wat d'Politik am Moment drop dozou ze soen huet, ass, Mir musse weidermachen, wéi bis elo. Mir mussen et just anescht erklären. An do seet déi Lénk ganz kloer, Nee, mär mussen et anescht maachen a mär musse wierklech erëm Perspektiven opbauen an e gesellschaftlechen Debat hunn, wou kloer Positiounen dobäi erauskommen, déi dann och ëmgesat ginn an déi dann och spierbar bei de Leit ukommen an net nëmme punktuell Interventiounen an Initiativen, déi de Leit leider näischt bidden wat wierklech eppes fir déi ëmmer méi grouss, deen ëmmer méi groussen Deel vun der Bevëlkerung, deen an der Aarmut an ënnert dem Aarmutsrisiko ze leiden huet, giff hëllefen. Dat heescht, amplaz eng Verbesserung vun der Liewenssituatioun, gesi mer éischter eng weider Prekariséierung vun der Liewenssituatioun vun ëmmer méi Leit. An och wann elo elo fir d'Lëtzebuerger Regierung déi aktuell Zäit ugefaangen huet an dëser zweeter Legislatur hin zu de Wahlen, wou erëm bëssen ausgedeelt gëtt, ass dat wat d'Leit am Moment spieren, dat ass dat wat se ewechgeholl kritt hunn, d'Studente bei de Bourssen, d'Famillje bei der Reform vun de Familljenzoulagen. a siwesou schonn och vun de Regierunge virdrun eng ongerecht Steierpolitik, déi och elo vun där do Reform net wierklech ëmgedréint ginn ass. U Wëssen an domadder Analys mangelt et nach ëmmer a verschiddene Beräicher, wéi zum Beispill Logement, wou mer nach ëmmer net wëssen, wéi vill Wunnengen zum Beispill eidel stinn, wéi wéi d'Saache verkaf ginn a weider verkaf ginn a firwat déi Präisser sech genee a verschiddene Fäll esou entwéckelen. Mee an anere Beräicher feelt et eis scho laang net méi u Wëssen an trotzdeem loossen déi entspriechend Moossnamen op sech waarden. Esou zum Beispill d'Situatioun vun de Jonken zu Lëtzebuerg, wou dëst Joer am Februar d'Uni den aktuelle Bericht zur Situatioun vun de Jonke publizéiert huet an dee ganz kloer weist, datt déi sozial Ongerechtegkeeten enger enger gelongener Transitioun vun de Jonken zum Erwuessenesinn am Wee steet. Ganz am Géigendeel ginn hei zu Lëtzebuerg an an der Bildung, an der Aarbecht an och am Wunnen, dat sinn déi Transitiounsberäicher, wou an deem Bericht analyséiert ginn, d'sozial Ongerechtegkeete verstäerkt. Déi an deene Beräicher sinn net genügend Mesuren do, déi wou ee vun engem soziale Lift kéint schwätzen, vun deem awer heiansdo geschwat gëtt a wou awer och am Fong och den Zougeständnis schonn do ass, dass deen zu Lëtzebuerg an der Educatioun net genuch besteet, awer e besteet och an deenen anere Beräicher net. A firwat wëll een zum Beispill am Beräich Wunnen dat de Marché iwwerléisst? An deen ass awer méi wéi selektiv. Och am Beräich Aarbecht, wann een d'Verhältnis kuckt zwëschent Chômage, wa mer elo de Bericht, dee bezitt sech nach op d'Zuele vun 2014, wou mer vu 6 Prozent Chômage geschwat hunn, hate mer dee Moment 22 Prozent Jugendarbechtslosegkeet. Déi Verhältnis zwëschent Chômage An d'Jugendaarbechtslosegkeet ass esou grouss wéi a ganz wéinege Länner. Do si mär zu Lëtzebuerg an enger Situatioun, wou grad Jonker benodeelegt sinn um Aarbechtsmaart an et grad ganz schwéier hunn, fir do unzekommen, wann ee kuckt, datt am Fong jo d'Chômagezuelen am Verglach zu anere Länner iwwer d'ganz Bevëlkerung méi kleng sinn. Dann ass dat bei de Jonken, ass déi Relatioun ganz negativ. Amplaz datt och de verännerte Liewensmodeller a Realitéite vun de Jonken Rechnung gedroe gëtt zu Lëtzebuerg, gesäit d'Realitéit awer ganz anescht aus, zum Beispill am Beräich Wunnen, wann een do net an enger Koppel lieft a wou jiddereen en CDI huet a an eng gutt situéiert Famill am Hannergrond huet, da kann een et scho vergiessen am Fong fir bezuelbare Wunnraum ze fannen, wann iwwerhaapt Wunnraum ze fannen an e Kontrakt kënnen ze maachen an enger Locatioun. Déi klassesch Normen. vu wéi een säi Liewen ze féieren huet, déi si ganz staark zum Beispill um Logementsmarché present. An déi Initiativen, déi esouwuel an de Gemengen, wéi och an der nationaler Politik geholl ginn, fir aner Méiglechkeeten ze bidden, wou Jonker mol kënnen iwwerhaapt ufänken, eegestänneg ze wunnen, si ganz rar. Am Géigendeel, se wunnen Jonker ëmmer méi laang doheem a kréien déi Transitioun ëmmer méi spéit gemaach. Déi Lénk stellt hei net nëmmen déi richteg Froen, mee vun de wierklech sozialen Erausfuerderungen. Mee bréngt och realistesch an elaboréiert Äntwerten. Ob dat elo eng alternativ Verfaassung ass, déi mer ganz ausgeschafft hunn, wou mer wou mer d'Basis fir eng Politik leeën, oder ob dat eng ökologesch a sozial Steierpolitik ass, Déi Ongerechtegkeeten, déi ech hei elo méi verdéift hunn, fir Jonker, sinn natierlech net nëmmen op Jonker begrenzt zu Lëtzebuerg. An dofir ass och am Fokus vun eiser Aarbecht an Zukunft, wou mer jo och schonn eng Campagne lancéiert hunn a wou mer déi weider wäerte féieren, ass ee vun deene brennendste soziale Problemer dee vun der Wunnengsnout. An de Gemengen, bei de Leit op Stänn, mee och an de Gemengeréit wäerte mär Initiativen ergräifen a mär wäerten och an der Chamber an nächster Zäit mat Gesetzespropose kommen, déi déi Ideeën, déi mär an där Campagne, zum Thema Wunnen ausgeschafft hunn, och wäerten no baussen a kommunizéiert hunn, déi och konkret a Proposen um an der Chamber wäerten abréngen. Eise Fokus ass jo bekanntlech bei Logement dee vun der Dee vun de Locatairen, wou mer jo an enger Situatioun sinn zu Lëtzebuerg, wou joerzingtelaang virun allem op Proprietäre gesat ginn ass, den Accès do ze ënnerstëtzen, a mer an eng Situatioun elo komm sinn, wou fir Locatairen de Marché onméiglech ass. Dat heescht net, dass en einfach, den Accès einfach ass fir déi, wou wëllen kafen. Déi Präisser sinn ze héich a mussen endlech stabiliséiert ginn a progressiv erof goen. Mee den Drock op d'Locatairen ass ass immens grouss, och doduerjer. An do ass och d'Fro, ob déi gesetzlech Limitatioun, déi souwisou net genuch bekannt ass, vum Loyerspräis, nämlech déi 5 Prozent vum Capital investi, ob déi bei deene Präisser vun engem Neibau oder vun engem aktuelle Verkaf vun engem Logement, ob dat iwwerhaapt nach eng Limitatioun ass vun engem Loyer, dee deen dee sënnvoll ass, deen de Leit erméiglecht, net iwwert hir Méiglechkeeten e Loyer mussen ze bezuelen, wëll de Capital investi hautdesdaags, fir aktuell eppes ze kafen oder ze bauen, jo bei där Entwécklung vun de Präisser och enorm ass. Et sinn nach ëmmer ze vill Leit, déi iwwer 40 Prozent vun hirem Akommes mussen an d'Wunnen investéieren, woubäi jiddereen, an dat ass jo och gesot ginn, elo wou dee Subside, déi Subventioun agefouert ginn ass op de Loyeren fir déi Leit, déi an enger. an enger méi vulnerabeler Positioun sinn, ass jo déi Regel awer, dass een e Maximum en Drëttel vun Loyer soll, vum Akommes soll fir de Loyer mussen investéieren. Déi Situatioun, déi ass scho laang bekannt, déi ass schonn oft genuch zur Chefsaach erkläert ginn, an dat Eenzeg, wat awer am Moment leider d'Regierung seet, dat ass, Mir maachen do e Projet, mir maachen do e Projet, mee e reellen Investitiounsprogramm an ëffentlech, an den ëffentleche Wunnengsbau, net nëmme e soziale Mietwunnengsbau, mee ëffentleche Wunnengsbau, deen den Equiliber, den Déséquiliber, deen am Moment um Wunnengsmarché besteet, kinnt ufänken auszegläichen, léisst nach ëmmer op sech waarden. A bekanntlech gëtt en Haus net vun haut op moar gebaut. Dat heescht, wann elo d'Initiativen nach ëmmer net geholl gi sinn, dann wäert et nach eng Zäitchen daueren, bis d'Leit wierklech en Ëmschwenke spieren. An dat ass awer dat, wat batter néideg ass, wëll ëmmer méi Leit eeben an esou enger prekärer Situatioun sinn. Zu Lëtzebuerg ass eng enorm Majoritéit, déi dee Sujet als problematesch gesäit. 86 Prozent sinn an enger Etüd erauskomm, an do si mer wäit iwwert dem Duerchschnëtt vum europäesche Verglach. En anere Sujet dann, wou mer weiderhi wäerte verstäerkt drop schaffen, dat ass dee vun der Aarbecht. d'Entwécklung vun de Salairen, awer och dee vun der Aarbechtszäit, ob dat eng Flexibiliséierung ass a wéi déi ausgesäit oder ob dat och eng Aarbechtszäitverkierzung ass, dat si fir eis, ass fir eis en Thema, wou mir wäerte weider a verstäerkt dru schaffen. Well bei Aarbecht geet et net nëmmen, och wann ee elo Wann een eng liicht Verbesserung um Aarbechtsmarché gesäit mat de Chômage-Zuelen, ass dat eng quantitativ Fro an dat ass och, dat ass, éischtens ass déi Steigerung vun, also déi Baisse vum Chômage ass net wierklech am direkte Lien mam Wuesstum, dee mer erëm kennen. Dat heescht, do ass nach ëmmer en Décalage do, se ass immens modest an deem Sënn. An et ass keng Ausso iwwert d'Qualitéit vun der Aarbecht, déi där d'Leit noginn. Wéi ass d'Situatioun vun de Leit op der Aarbechtsplaz? Déi gëtt net thematiséiert. Mer sinn do an enger Stëmmung, wou ee soll frou sinn, eng Aarbechtsplaz ze hunn an dann och déi Konditioune soll esou mat deenen ëmgoen, wéi se ebe sech bidden. D'Pann-Gesetz Wäert ass jo um Wee vun de Prozeduren a mir wäerten eis domadder ganz genee auserneesetze mat där Flexibiliséierung, déi do virgesinn ass, a wäerten op jiddefalls do eis abréngen an eis eege Propose maachen, wéi eng Aarbechtszäitverkierzung sollt ausgesinn. Wëll d'Produktivitéit iwwert all déi Joren massiv geklommen ass an et geschichtlech gesinn scho laang hier ass, dass do eng Aarbechtszäitverkierzung komm ass. An dat ass en Thema, wou bei där aktueller Stëmmung vläit als illusoresch leider ze oft gesi gëtt, awer wann een et reng ekonomesch kuckt an ebe wann ee kuckt, dass jo de Chômage do ass, dat heescht, da soll een déi Aarbecht och besser verdeelen. Am Beräich Aarbecht schwätze mer dann och vum Mindestloun. wou mer scho laang d'Fuerderung hunn, datt dee soll gehéicht ginn, de Mindestloun, deen ass esou, datt en engem, dee schafft, net erméiglecht, fir iwwert der Aarmuts, iwwert dem Aarmutsrisiko ze sinn zu Lëtzebuerg. Mer schwätzen hei ganz kloer zu Lëtzebuerg vun enger Working Poor Klass, Leit, déi schaffen. an déi wou d'Schaff, wou hir Aarbecht net genuch Akommes abréngt fir fir iwwert d'Ronnen ze kommen. An och am RMG schwätze mer, gëtt oft gesot, dat wären déi Leit déi eben net, keng Aarbecht wëlle maachen oder keng Aarbecht maachen. A ganz am Géigendeel, wann ee kuckt d'Statistike vum RMG, sinn der ganz vill déi am am RMG sinn, just fir e Complément ze kréien zu deene Revenuen, déi se sech kënnen iwwer hir Aarbecht maachen. Voilà, dat sinn zwee vun deenen Haaptthemen, un deene mer wäerte schaffen. Eis Spriecherin Carole Thoma wäert Iech elo nach dee ganz aktuelle Sujet drop agoen, den CETA an den TTIP. An da wäerte mer och nach op aner Themen kënnen agoen an op Froen.
Merci Gerry. Virun CETA ginn ech nach ganz kuerz op en anere Sujet, et ass o schonn ugeschwat ginn, d'Steierreform. Mir haten zwar schonn um Kongress eis ausgibeg mat deem Sujet beschäftegt, eis Haaptresolutioun ass dorëms gaangen, wou mer schonn eis eis Kritiken an eis eege Virschléi abruecht hunn, mee trotz allem wär ass et eng Prioritéit fir eis. Et wäert an de nächste Wochen driwwer diskutéiert ginn An et ass fir eis esou wichteg, well d'Steieren ee vun deene wichtegsten Instrumenter sinn, fir eng méi gerecht Gesellschaft, fir eng Ëmverdeelung vun uewen no ënnen eben ze realiséieren. A wéi och an anere Fäll, wéi de Gary et schonn opgezielt huet, ass et och ee Punkt, wou d'Regierungsparteien hir politesch Handlungsméiglechkeete verspillt hunn an esou déi Chance, fir eng anstänneg Ëmverdeelung ze maachen, carrément verpasst. Herno an nach eng Steierpolitik fir virun allem déi Räich wéi grouss Entreprisen. Et fënnt een iwwerhaapt keng strukturell Ännerungen, déi d'Klengverdénger géing entlaaschte vis-à-vis vun deene méi Groussen. A virun allem also déi kleng Steiercadeauen, déi gemat ginn, déi hiewen déi Mesuren, déi mam sougenannten Zukunftspak gemat gi sinn, hiewen déi net op. Dat heescht, an der Zomm hunn déi meescht Leit, hunn déi Jonk, hunn d'Klengverdénger méi verluer mat dëser Regierung, wéi se elo erëm erankréie mat der Steierreform. Op den éischte Bléck gesäit d'Upassung vum Barème jo ganz positiv aus, mee wann een sech dat da méi genau ukuckt, dann ass et näischt aneres wéi eng Tournée générale. Also fir datt ee verléiert, muss een e Bruttoakommes vu, e Joresbruttoakommes vun 295.000 Euro hunn. Dat betrëfft och hei zu Lëtzebuerg net immens vill. Dat heescht, dass et e Steierkaddo vun der Regierung un jiddereen, dat heescht och d'Ministeren, déi elo wierklech net déi sinn, déi eiser Meenung no mussen entlaascht sinn, och déi gewannen dobäi. An déi, déi wierklech missten dobäi gewannen, dat geet Op kee Fall duer. Et ass e Steierkaddo an dee geet op Käschte vum Staatsbudget natierlech. Dat heescht, eng vun de Konsequenze wäert warscheinlech erëm sinn, datt an Zukunft d'Sozialausgabe musse gekierzt ginn, well mathematesch de Staat manner Suen zur Verfügung huet. Och de Logement, wéi de Gerry scho gesot huet, wat jo fir eis ee vun deene wichtegste Sujeten ass, kann een an dëser Steierreform vergiessen. Dat eenzegt, wat gemat ass, dat ass, datt d'Interesse vun de Spekulanten an de Promoteure vertrueden, mee déi wierklech Problemer, déi ginn net ugaangen. Voilà, dofir, dofir fënnt ee Sujet vergeetlech eng, eng Léisung mat dëser Steierreform. Dobäi hu mir immens vill Fuerderungen a mir wäerte wahrscheinlech nach probéieren, déi an déi, an d'Diskussioun mat abréngen, anzebréngen. Ähm, dozou zielt, dass d'Gewiicht vun den indirekte Steiere vis-à-vis vun den direkte Steiere misst drastesch ofhuelen. D'Kapital däerf net manner besteiert ginn, wéi d'Salairen, wéi d'Aarbecht. Mir sinn dofir, eng Verméigesteier anzeféieren, de Spëtzesteiersaz eropzesetzen. All dat wäerte mir an d'Diskussioun abréngen, och wa mer net ganz optimistesch sinn, wa mer eis ukucken, wéi d'Regierung bis elo domat ëmgaangen ass, mat deem Sujet. An natierlech och d'Steiernische fir d'Multinationallen, fir déi grouss Entreprisë mussen ophalen. Mir wëssen, datt mer vun der Europäescher Kommissioun verklot gi sinn, esou wéi Irland, déi keng Steiere wëlle vun Apple unhuelen. Datt och hei geet et ëm Milliounen, déi Fiat an anerer solle bezuelen, an d'lëtzebuergesch Regierung Wëll déi Suen net unhuelen. Se ginn, se maachen en Zukunftspak mat Spuermesuren, well se soen, mir missen den de Rimmi engschnallen a gläichzäiteg verzichte mer op Milliounen vun Euroen, déi mer ganz gutt kinnte gebrauchen, investéieren an de Logement an an d'Sozialpolitik. Dat heescht, et ass erëm e Punkt, wou mer wou gekutscht gëtt, wou Politik gemat gëtt fir d'Multinationale, fir déi grouss Entreprisen, fir déi Räich, amplaz op d'Intérêtë vun der Bevëlkerung anzegoen. An domadder si mer natierlech och bei de Fräihandelsaccorde bei CETA an TTIP, well do geet et och ëm näischt aneres. Also et ass jo ganz kloer, datt ee muss soen, datt et bei Fräihandel weder ëm Handel nach ëm Fräiheet geet. Et geet ganz alleng ëm eng Dereguléierung vum Marché, an dat zum Nodeel vun de Konsumenten, dat heescht zum Nodeel vun de Leit, zum Nodeel vun der Bevëlkerung. An och wann elo déi nei Taktik ass, fir ze soen, TTIP, dat wär zwar schlecht, mee CETA wär vill besser an dofir misst een dat och ënnerstëtzen, Dat ass carrément falsch. CETA an TTIP sinn zwee verschidden Accorden, mee se hunn déi selwecht nefast Konsequenzen, an e groussen Ënnerscheed ass net do dran ze fannen. Och am CETA ass den Investoreschutz nach dran. Dat heescht, datt Staate kënnen, datt Staate kënne verklot gi vun Entreprisen, awer och net vun all Entreprise. Dat heescht, d'kanadesch Entreprisë kënnen d'europäesch Staate verkloen, d'europäesch Staate kënnen d'kanadesch, Kanada verkloen, mee europäesch Entreprisë kënnen keng europäesch Staate verkloen. An dat do ass einfach e Grondsaz vun der Jurisprudenz, nämlech d'Justice égale ass net, ass domadder net respektéiert. Merci. Ween awer europäesch Staate ka verkloen, dat sinn d'amerikanesch Multinationallen, déi e Sëtzt a Kanada hunn. Dowéinst gëtt och ëmmer gesot, CETA wär eng Hannerdier fir TTIP. An et gëtt natierlech och nach aner Punkten am CETA, déi nach ëmmer drastinn. Et ass ëmmer nach eng negativ Lëscht fir d'Privatiséierung. Dat heescht, et steet keng Lëscht dra vu Saachen, déi däerfe privatiséiert ginn, mee et steet eng Lëscht dra vu Saachen, déi net privatiséiert sinn. An alles, wat net op där Lëscht steet, ka. privatiséiert ginn mat dësem Accord. D'Ratchet-Klausel ass nach ëmmer dran, déi beseet, datt wann den ëffentlechen Déngscht emol eng Kéier privatiséiert ginn ass, dann ass dat net méi ze änneren. An dat Gepléischters, wat elo gemat gëtt, fir d'Gemüter e bëssen ze berouegen mat deenen Zousazprotokoller, Dat ass och nach guer net esou kloer, well weder de juristesche Rôle a virun allem den Inhalt vun deene Protokoller ass nach ëmmer geheim. Dat heescht, d'CETA hält esou op wéi TTIP an CETA ugefaangen hunn, nämlech am stillen Kämmerlein, total ontransparent. Déi Protokoller sollen een Dag éier CETA soll ënnerschriwwe ginn hei an Europa, hei zu Lëtzebuerg, eréischt bekannt gemat ginn. A wéi ginn d'Parteien hei zu Lëtzebuerg domadder ëm? Hunn en Dënschden um Kongress vun der LSAP virgesinn. D'LSAP hat eng Richtungsentscheedung an sot sech decidéiert eben an d'Richtung vum Kapital ze goen an dat géingt hir eege Jugend, géingt d'Gewerkschafter an hire Reien. Wann een sech dann ulauschtert wat de Jean Asselborn gesot huet, dass hien, wéi de Juncker et och scho gemat huet, seng eegen Zukunft vun där Décisioun op dem Kongress aus gemat huet, dat kann een eigentlech just nach als Chantage gesinn. En huet behaapt, d'Kritik un CETA wär just benotzt ginn, fir d'Partei ze schwächen. Jiddereen, deen ënnerhalb vun der Partei géint CETA gewiescht wär, deen hätt dat eigentlech just benotzt, eebe fir seng Positioun, fir hir Positioun ze schwächen. Dat heescht, e geet iwwerhaapt net op d'Argumenter vun den CETA-Géigner an. Et gëtt, en huet keng Géigenargumenter, anescht kann een et net gesinn, e geet net drop an. Déi Gréng, ech weess och net op wéi een do soll drop agoen, well déi hänkt nach esou op hir Meenung, datt ee guer net méi weess wou se de Moment stinn. Viru e puer Deeg ware se kritesch zu CETA, mee et muss een awer och soen, datt se an der Chamber nach all Kéiers CETA verdeedegt hunn. A wa se elo soen, jo si géingen d'Zousatzprotokoller ofwaarden an da mat der Basis diskutéieren, wéi se da elo géingen dozou stoen, Wéi gesot, d'Zousazprotokoller kommen een Dag eraus, éier et soll ënnerschriwwe ginn. Dat heescht, immens vill Zäit fir ze diskutéieren hu se do net. An de Moment wësse se net, wat drasteet, also kënne se och net driwwer diskutéieren. Csv ass am Géigesaz zu deene meeschten Parteien net nëmme fir CETA, mee och nach fir TTIP. Dat heescht, si ginn de volle Wee. D'adr ass och fir d'Fräihandelsaccorden, obwuel se soss keng Geleegenheet verpassen, fir d'Souveränitéit vum Land héich ze halen. An dësem Punkt ass hinnen dat net esou wichteg. Den Här Kartheiser behaapt, all Kritik un CETA, dat wäre lénk Hirngespinster. Kann ee sou soen. Dat heescht, an der Chamber si mir déi eenzeg Partei, déi säit Joere konsequent d'Zivilgesellschaft an d'Intérêt vun de Leit verdeedegt. Mir wäerten e Samschden op der Maniff massiv vertruede sinn an op der Säit vun OGBL, vu Landesverband, vun de Gewerkschaften, vun den ONGen. vun de Bio-Landesbaueren, vu jiddereen, vum Konsumenteschutz, op deenen hire Säite wäerte mär marschéieren, an do wäert Der da gesinn, wéi staark mär sinn.